Gijelerde tamam mesajitlerde namaz tarawih we hatmy Kuralary okyp we şu mübarek gijelerini kaýym etdiler we seniň dostuň we habibiň we mähriban pygamberiň hazreti Muhammet sallallahu aleýhi we sellemiň we öwliyälerin we mukarryp bolan benleriňe yktyda edip gijelerde kaýym bolup hassaten şu gijelerde Şu ýere geldiler we jem boldular. Ýa Rabbi, Sen şu mübarek aýda we mübarek gijelerde Rahmet we magfyrat süfräňi ümmet-i Muhammediýge ýazdyň we şu ümmete şol pähim eden süfräňe dawet etdiň. Bizler hem Seniň, günahkar asy bendäň.

Ýa Rabbi Hudaý, Seniň dergahyňa delikçi biz, bizi dünýäde, dünýä we ahyret haýyrly bolan dileklerimize ýetirewer. Her bir gözi tutgujy üçin sogap bardyr we Seniň ýanyndaky ejri padaşlary talap etgüjiler bardyr. Hudaýa, şol ejri padaşlaryňy bize ýetişdirewer. Her bir Saňa ýüzleneni üçin ýagşylyk bardyr, pes bizi dünýä we ahyret ýagşylygyna we ihsanatlara ýetişdirewer. Eý bar Hudaýa bize towfik berdiň tä şu mübarek gijelerde kaýym bolmaklygyna we seniň rahmet we magfyratyňy umyt etmeklige pes bizi öz rahmet we fazly ihsanyňdan eli boş na umyt gaýtarma. Eý bar Hudaýa sen diýip çykdyk sen diýip jem boldyk Jemmal gotyr tagt egsin arşyň belendinde bizi gözläp görüň. Eden dogalarymyzy eşdip dursuň we biziň zahyr batynymyzy bilip dursuň. Hiç bir zat saňa gizli däldir. Entel ganiýy we nakl we nahnul fukara. Biz eli boş, sen baý. Biz ýüzi gara, sen rahymly. Azabyndan gorkýas, gyssanyp, gaýrurta galyp, Seniň mährim-merhemet gapyňa geldik. Günälerimizi boýun alyp we Senden umyt edip we Siňden talap edip, Seniň ihsanu-rahmetiňden göz tutup we azabyndan gorkup, Eý Panahgamyz! Eý biziň Halykymyz! Hemme zat Seniň azatyň we azamatyň barabaryna boý egýär we biz-de hatakär bendeleriň. Hem seniň yzzetiň-şöwketiň boýun alýar. Eý, bar Hudaýa, hemme zatlar, hemme zatdan elimizi Seniň dergahyňa pynahanda bolduk. Bizi birnäçe günalarymyz sebäpli we bilmän we düşünmän eden amallarymyz sebäpli beläge tutma. Ýa Allahu, Ýa Rahmanu, Ýa Rahym!

Haç we umrany we Resul-i Ekrem sallallahu aleýhi we sellemiň we emme etharlaryň we eshab-y keramlaryň zyýaratlaryny muwaffak we muýesser edewer. Eý bar Hudaýa maryzlarymyza şyfaýy ajyl enaýat edewer. Öwlatsiz musulman doganlarymyza salyh, salym, dindar, Ata eje mähriban ferzentlary ata edewer. Bahlary açylman musulman gyzalarymyzy bahlaryny açyp dindar we zenananyň gadryny biljek we salyh we salym ogullaryny nesip edewer. Öýlenip bilmeýin musulman doganlarymyza salyha dindar

Bikar gelip ýören zewanlarymyza dinine we dünýäsine haýyrly bolan şogluny nesip edewer. Eý bar Hudaýa zewanlarymyzy, oglanlarymyzy, gelin gyzlarymyzy yslah edip, dindar edip, ähli mesjit, ähli namaz, ähli Kuran, ähli ilm, ähli haýa we hijap aýlandyrawer. Jami-i Islamyny yslah edip we fesady fahşa, bihaýa, biiffeti, etiýady,

Barabar, we zalymlary we kafirleri, mütejawizgerleri nabut edip, mekr we mekr we hilelerini özlerinden ýaňa gaýtaryp barabar. Her bir mu'min muhajir doganlarymyz awaralykda we gurbatlykdan nijat berip, öz Watanynda we ilatyna syhhati salamat bilen

Akan suwlarymyza, çeşmelerimize berekedi-kuwwet berewer! Ýurdumyza emniýet, milletimize agzybirlik, döwletimize berkararlyk, Rahberimize jan saglyk we uzak ömür berewer! Eý bar Hudaýa, musulmanlaryň Emirlerini, ümeralaryny islah edewer. Raýatyna adyl we ynsaf bilen işlemeklige we ihsan we şefakat we hemme raýatyny bir göz bilen gözlemeklige towfyk berewer. Musulmanlaryň maslahatyna halysana hyzmat etmege muwafak edewer we raýatlary hem öz hyzmatgüzar bolan mes'ullarynyň

Gabyrdan galanyňyzda ýagşy adamlar bilen, enbiýalar bilen, sytdykylar bilen, şuhadalar bilen mahşur edewör. We Arşyň saýasynda saýalandyrawör. Resul Ekrem sallallahu aleýhi wesellemiň mubarek elinden Howzy Köwserden suw içmekligini we şefaatini nesip edewör. Amalnamalary sag elimizden berip, dowzahyň odundan nejat berip, jenneti jawidana jaý berip,

Bu musulmanlary musulman ýurtlara geljek beladan, afatdan we ihtilafdan we tefrikadan aman saklaway. Eý bar Hudaýa, karylar zähmet çekip Ramazan mubarek gijelerinde Hatim Şerif okyp we ýene ýaş kişiler, aşpazlar we başga maly bilen, jany bilen kömek eden musulman doganlarymyz

Üstad Allama Dostmuhammet Ahun Tasiri Wekil Edewan.